dis one na afta dem two clash for public on thursday trump tell newsmen say e no dey ready to tok to trump now even though reports bin tok say dem go later tok for phone wahala start afta trump tok say e dey disappointed wit musk as e bash one of im big spending bills musk no waste time e clap back say trump dey show ingratitude considering how im companies like tesla spacex and starlink dey benefit us government contracts whereas on dat same thursday musk bin wan threa ten say e go remove one key spacex spacecraft wey dey help us astronauts but e later calm down and cancel di threat for now both men still dey para and trump say make nobody mention musk to am yet united states dey prepare to host two biggest sports events for di world

especially athletes and fans wey dey come from affected kontris but organisers of los angeles twenty twenty eight olympics don come out tok say dem no dey worry according to cassie weisserman la twenty eight chair di federal goment don show say olympics and world cup pipo go get special consideration weserman tok say goment understand say dis event na international mata so dem go make space for di athletes and sports delegates so for now organisers get full confidence say di ban no go spoil dia plans family wey dey plan to waka go holiday or visit pipo abroad dis summer make dem watch out becos measles cases don rise well well for europe and oda places for europe measles dey reach 25year high and places like pakistan and nigeria dey see plenti cases too for uk many pipo neva finish dia measles mumps and rubella mmr vaccine london get di worst rate only about 73 percent pipo vaccinate instead of di correct 95 percent uk health security agency ukhsa dey warn pipo to make sure say dem get all dia vaccines sharp sharp e no late at all to do am for england measles outbreak still dey go on wit one hundred and nine cases for april and eighty-six for may mostly among unvaccinated pikin wey be ten years old and below london get almost half of dis cases for di last four weeks dr vanessa sabila from ucsa tok say di increase for england di increase for england na di same as for abroad and dat one cause worry as summer holiday dey start she advise parents to check say all dia family get two mmr vaccine doses before dem travel measles dey spread fast and fit cause bad sickness like ear infection chest infections or brain wahala and some pikin fit end up hospital or suffer forever kontris like france italy spain and germany wey uk pipo dey visit get outbreaks too who tok say romania pakistan india thailand indonesia and nigeria get plenti measles cases for now tori wey reach news agency tok say david beckham go soon collect knighthood for king charles birthday honours beckham wey don clock 50 bin already get obe for 2020 for 2003 but now dem wan give am one bigger honour becos of wetin e don do for football and british society di list of pipo wey go collect honour go drop next week beckham na former england captain and e play for clubs like manchester united real madrid la galaxy psg and ac milan before e retire for 2013 dem say dem first nominate am for knighthood since 2011 but e no work out dat time for 2017 some british papers leak email wey show say beckham vex for di honours committee but im pipo tok say na hacked and edited email say e no mean am like dat beckham marry victoria beckham former spice girl for 1999 and dem get four pikin brooklyn romeo cruz and harper seven apart from football beckham help london get 2012 olympics and e don be unicef ambassador since two thousand and five. Dem even open David Beckham UNICEF Fund for twenty fifteen. Just dis year, e join di King's Foundation as ambassador to support young pipo learn about nature and education. Govment neva confam di honour officially, Beckham team too no tok anytin. But if everything go as planned, the ex-football star fit soon become Sir David Beckham. Russia don fire heavy missile and drone strikes early Friday wey scatter Ukraine, especially Kyiv, Lusk and Ternopil region. President Zelensky talk say at least three people don die and 49 injure for the attack. Na emergency workers be the ones wey die. E still talk say dem use over 400 drones and more than 40 missiles and e fear say di number of injured pipo fit still increase russia defence ministry tok say di attack na revenge for wetin dem call terrorist act by kyiv region and say na military targets dem go for dis bombardment show face just afta putin warn say russia go retaliate ukraine own drone strike on russia airbase for kyiv Mayor Vitaly Klitschko tok say four pipo bin die and shelling don scata residential area plus damage metro track. Many civilians spend di night for underground shelter as machine gun fire and loud explosion full di air. Zelensky come cry give di world, especially America and Europe, say make dem put pressure on russia now e shade trump small say anybody wey no wan help stop di war dey support di killing by silence di tori still dey unfold but ten sion don high for ukraine side israeli army don finally admit say na dem launch one strike wey hit al mawasi area for southern gaza on sunday wey kill one palestinian and wound thirty odas di news media catch di mata afta dem reveal video wey show di strike even though israel no announce am bifor na wen reporters question dem dem come confess say na technical and operational error cause di wahala idf tok say dem bin aim one target but artillery miss road come jam di mawasi area wey dey khan younis wia displaced pipo dey stay inside tents Video from di scene show plenty blood and pipo dey scream, women and pikin dey run as ambulance rush come carry di pipo wey wound go hospital. Dem even match some pipo wey dey inside video wit those wey reach hospital later. Di blast first confuse pipo as dem tink say na di one wey happun near di aid distribution centre for Rafah wey thirty one pipo die according to hamas run civil defence dis kain admission no dey happun well well news agency say since di gaza war start for october twenty twenty three idf don only admit mistake like dis four times north korea don finally float one 5,000-ton destroyer warship wey sink inside water almost two weeks ago during one failed launch. According to KCNA, dem talk say the ship don enter water well and e dey moor for pier now. The ship go soon repair finish before one important meeting wey Kim Ju-won go host with him top government people. Satellite images wey news agencies share show say di ship don stand well again for harbour. Researchers tok say di whole refloat process na manual labour, workers use rope and balloon technology to balance di ship. Dem still see some of di balloons wey dem take float di vessel still tie to am. Kim bin vex well-well wen di ship capsize, e call di failed launch criminal act wey disgrace di kontri and damage dia pride e blame am on carelessness irresponsibility and unscientific method becos of di gbege four top officials including ri yong song don enta wahala dem don arrest dem ri na big oga for di ruling workers party and e dey inside di team wey dey run di korean peoples army As e be so, nobody sabi di exact punishment dem go face, but North Korea sabi dish out hard labour or even death sentence wey dem vex. Experts believe say Kim reaction mean say North Korea no dey slow down at all with their military plans. India Prime Minister Narendra Modi don officially open di world highest single arc railway bridge wey dey India controlled Kashmir. Dis kind bridge get one big arc wey stretch from one side to di other. Dis bridge go connect Kashmir Valley wit di rest of India by train for di very first time. Di big project build for top Chenab River. E tall pass Eiffel Tower by 35 metres. Indian Railways don spend over twenty years to complete am. Dis bridge na part of two hundred and seventy-two kilometres railway line wey go through Jammu reach all di way to Kashmir Valley. Train service scatter afta one commercial boat jam Kings Ferry Bridge wey connect Isle of Shipper and Kent mainland. Network Rail tok say dem get alert around 8:15 BST say di boat jam di bridge. Southeastern train pipo stop Sheerness on Sea Line becos of di mata but by 10am dem tok say normal service go soon resume. Train delay reach 25 minutes for route between Sittingbourne and Sheerness. Network Rail say dem hold di bridge for raised position to check am but dem tok say bridge safe make dem open am back. Dem thank passengers for dia patience. Kent police officers come di scene to investigate and tok wit di boat captain kent fire and rescue no get call for di case zambia former president edgar lungu don die for age 68 na im party patriotic front pf tok am dem say lungu dey get special treatment for south africa because of illness but dem no tok wetin exactly dey worry am lungu rule zambia from 2015 to 2021 afta e lose election to hekende hichilema sharply e waka comot for politics small but later try to come again last year court tok say e no fit run for president again becos e don serve two terms di maximum wey law allow even though court disqualify am lungu still dey important for zambia politics and no dey shy to criticise im successor lungu daughter tessila say im die for clinic for pretoria south africa on thursday morning she tok say for dis hard time make everybody remember one zambia one nation spirit wey guard lungu lungu daughter tarsila say e die for clinic for pretoria south africa on thursday morning she tok say

And the last one for today, Ghana former finance minister Ken Ofori-Atta don land for Interpol red notice list. Dem accuse am say he use im government work take do personal business. Ghana prosecutors talk say dem dey find am as fugitive because he no dey inside the country and he get connection with plenty corruption matter wey still dey government.